A lo tlu sawp nuaih mai ni. Lui a suk kal leh kha pawi thlak dawn a. Eu. mahni a rua rawn sul khan tui hi tlem a lian ve deuh a hei lui vel lui dung vel pawh tlem chuan a fai chho ve deuh tawh e ni kum lama video ka siam khanin he lampang hi ala buk vek ta chuan helai hi tlem a li deuh a tunah pawh hei ala thuk deuh hi maw kal tlang nge nge ngai sia rul lu hi ke zung pui tiar vel hi a rawn lawr va mai kal phei chu phur awm khawp mai second sawmthum vel ka nghak a ka kal phei ta theuh a

helampang chu mau van tlu nasa ve thli lo na awm hle mai hei khi lam tang khian a rawn chhem thla huk a nih dawn hi. ale kan thla mavo daih mai khi ava hniam sawt ve ai khai lo chem chim rup mai ni hi thliin so lai son so plate pakhat a awm a tichuan puan thua vel kha tlem a awm bawk a a chhungah hun a awm a chuan Saw lama saw pakhat a awm bawk. Thli lo vanna a awm em em ve. Khu lah khawn khu bel pakhat a awm a. Tichuan a awm niai nuai mai khu lamah pawh khawn thil dang. Hei heng lai thing zar vel pawh. tliak rup mai umm heng lai thing lian pawhin a tlu bawk a hei lah hi thuk a ni hei thuk pawh a hniam tawh hle mai a eng pawh chu ni se la chawl phawt tiang a rit tawh lutuk ka thil ah hi ai thlam ka thleng chho anga ka mu der der ang chu ka ti ania mahse hei a lo tlu sawp nuaih mai a ni Saitawng khan khi lampang ramngaw lamah te hianin thing lian tlu tam mai a hna vel hi ṭil nasa lutuk hei helai ka chak lawkah pawhin thing lian a ro a tlu awm a a a tha vek e phel sep ang vel te pawh hi la hman tlak vek dawn a ni. Haw leh chi kha ni tawh dawn si lo a, kawng a hla a. Ui! Kan awm se la. Lai plastic hi lak chhuah thei ngam aw. Tah hian puan thuah vel a awm a. Tuna ching fel vek tur chuanin hmun a duh rei dawn lutuk. Chuvai chuan ka riahna lai tur sa zawk ila, buaipui zawk ila hei khua te rawn dur leh deuh a, ruah rawn sur leh dawn ni mai thei ni.

a rawn sur tan dawn e thli pawh rawn na tan khawp mai hmun hnih ah ka chil tawh a he lampang a sir hi chil leh ngai dawn a vawiin hnih a in hlip tawh chilh vat tiang helai hi tun atang rei lo te ah ruah a rawn bo huk dawn a ni Thing ro zawng zawng ruah in an an huh vek dawn a, chuvang chuan tua tlak deuh in la khawm tih ang. A la puar pup pup thei a hemi silpulin hi, mahsela A in hlim loh chuan a tawk mai. A rawn sur tam chen e. Tui zuk chawi vang vang ngai dawn a ni tui in tur.

a tha e tui hi ti hianin tling khawm sela nakina in turin An sul bang sera ka kawr vel hi ka thlak ang hei za sawmkua sawmriat ang vel chu huh deuh vek a chuan ka kekawr hi huh vek bawk a tunah hian dar hnih a ri tawh a ruah hi hei a la bang thei reng reng lo mai a dar kar hnih dawn chu sur tawh a ni tah hian thing ro ka nei a. Tichuan zawnglai dap vel te pawh saw la alh thei tur a ngai la.

Ril tram tawh lutuk. Ruah pawh a sur bang ta e. Ka mit han thip zia hi ṭiau chhum a zam ngiai nguai mai. Khi lama te khi. Tlai khi lui dung chho kha ni ta a. Heng ta hian lawm teh se. Hnah vel pawh a chhem thler vek a ni, hnah ṭha zawng zawng. Mahni ka sam khanin. hemi zawn chho atanga vei lampang zawng hi ka zo ta a zau reuh lutuk khu lampang khawmaw Ka hmarcha khian hi phak lo re re.

A rawn khup e. Ruakha sur rei lutuk darkar hnih darkar thum ang vel niang a sur kha maw? Sur rei lutuk. Tichuan hei helah hian a hnung lamah hian bang te ka siam a. Kan hmuh ang chu. So. Tichuan bang te ka siam a. Dap chu pathum a ni ta a. Mahsela helai a hnuai ber hi chu ti hianin ka phah chawp leh ta a khu viau na chu nuam tak a ni kawl chu la eng a a eng tih ila a thim tawh a thim vek tawh ang ni mai hi van hi van var an tia mai kha van hi la eng a.

Pho rawra zar pawh hi ro tha tawh khawp mai hi. Tui chu lian ngei ngei ang. Mahse zana sur loh chuanin zing lampanga sur lo bawk chuan a kam leh vat tur ang ang. Tlai lama sur ringawt kha chu eng pawn lian mahse la maw. A chhan chu sawi tawng khanin a lian hma a, a kam hma leh bawk. Lui te ni vangin. Khung a hu plate. plate pakhat a awm a umm lui lampang pawh tawng thawm dek a hria mihring chu ni lo sa mah se hriat sual hi awl lutuk a maw thil hi chuan helaiah hian a hmaa ka sin thin kha maw puan kha a awm bawk a.

tunah hian dar riat a ri ṭep a mut theih a ni mai tawh a tikhan tihian tlem tlem a rawn lak khuh chho a mai hi tuah vak lo ila tihian mut char char sela. And the story says then a little lady comes by and puts in two pennies in the brazier Jesus says to his disciples look at that

It's what it represents of your life that counts. Ka mite thip a ni mai chu zawng chu nia. Pasal tha chawng hnawr a. A khuatheng hi a rem lo viau na. Luh khan a tlem avangin a ra lakah chuan an him phian thung a. Vawk no thar lam deuh e, van chak awm em? Han man mai tura zeng lah ka hria ni law. Khuan hmasa khuang tan tia chuan thang bawngah te pawh khaw chung rawn lut tan mekin. Aw hi heng tia chu ni chuang lo. Dam puiah hian nulan tama chuan. Salai thlam chim kar ami thosi len hi ka va hai chhuak a, tah hian kan zar ro leh te te a, tichuan hei eng tin tin emawni kan zar ta nia chhungah hianin. Ani a lo tih chuan. Nula ri mah mi inan chuan kai em chu a la nei lo va, chutah tur zet hian Ram Pangbawi deuha mei kawng chu an sial thar dawn ta a, hah leh vawra thin chuan a tuar ta lo, an tlanchhiatna lam meina kan tan mek tawhna lam pan chuan ta ni. Good morning ule tunah hian darslari leh minute thum a ni tawh a ni pawh sang chho ve khawp mai tawh a mi hi chaw nia ti hianin a rem dan dan hianin chhuan tawp mai tur ni he lamah hianin lungin ka chilh a hei eng sava nge leh an inum kual nasa mai.

ole ka zo fel tai so ka da vum thur mai to Tikhan heng mau thenkhat mau them vel bottle vel te ka hal leh vek anga helai tang hian chang ila mi hal ila

a kang zo tep a hei tawh biakinah heng ho sir vel ami ka thei khawm leng a tichuanin inkhung khawm ila haw lam in hnaih theih ang ni chu sa vak lo a mahse a lum lutuk helaiah hian bual tih ang. Ah, ka nghawng chen lai chu ni ve, thuk reuh hle mai.

ni chu a sa vak lo a sawi ang khanin mahse khua lum reuh lutuk awle duh tawk ang awng tha ula.